Nilqakom hawn għal podcast tiegħi, jien se jankassar. Dan il-podcast se jkun jitrattaw jiffoka fuq il-paranormal, se nintaqgħu ma' mistidni li magħhom niddiskutu l-esperjenzi paranormali tagħhom, se nisimgħu l-istejjer u l-episodji li għandhom xejdulna, nifmu wkoll il-ħsibijiet u l-ġrajiet warajhom.

Nirringrazzjak tal-li aċċettajt biex tiġi għal din l-intervju tal-lum. Dan huwa wieħed mill-mistednin tagħna li ra fenomenu fuq il-baħar minn fuq l-art. Ehm, tista' tirrakkontalna eżatt biwet uħor x'ġara? L-episodju ġara Fi 2018, niftakar ċar li kien Novembru 2018, nofs Novembru qisu 2018, u jiena u ħabib tiegħi ieħor. Propjament konna qegħdin tlieta minn nies imma wieħed ma kienx qrib tiegħi u ta' dal-ħabib tiegħi li ieħor li esperjenza dak li rajt jien. Konna qegħdin nisgħadu ċirkewwa Nqattgħu sija għall-kwiet u għall-ħabta konna jinna hemm konna jenna t-nistadu, insomma konna armati qed nistennew xi quta. U għall-ħabta tad-disgħa ta' filgħodu, d-disgħa d-disgħa u nofs ta' filgħodu, forsi anke jista' jkun kienu l-għaxra, ġifieri fid-dawl ċar kien bnazzi, bnazzi, bnazzi, ġifieri għalkemm kien Novembru kien bnazzi sabiħ hekk. Riħ fuq, bnazzi. Jien kont qiegħed naqra tirat lura minn sieħbi, konna waqafna naqra break, mela tnejn li aħna qisna tinħarsu lejl imġarbis jien irtirat lura minnu. Ovvjament quddiemna l-iktar tikka lejn il-lemin li jekk qed inħarsu lejn l-imġarr, jekk inti familjari maċ-Ċirkewwa, qed naraw kemm huma wkoll. U fid-daqqa u l-ħin bejlet ipejpu sigarettu u nieklu xi ħaġa u neħdu tazza kafè. Fettil li kont qed inħares lejn dik il-biċċa bejn Kemmuna u Għawdex u rajt sħaba partikolari ħafna. Din l-sħaba, believe it or not, taf li naf li tista' tinstema naqra farfeġ diżejjed, din l-sħaba Bdiet riesqa lejn fuq Kemuna, kienet għadha mhijiex eżatt fuq Kemuna meta lmaħtha. Bdiet bdiet riesqa lejn fuq Kemuna imma kien kien hemm qisu moviment ta' ġwejnaħ iju riesqa lejn fuq Kemuna. Ġifieri ma kinitx għaddejja.
Ġifieri ma kinitx sħaba fissa, kien hemm sħaba, kien hemm moviment.

U bqajna nħarsu lejn xulxin, jiġifieri nħarsu lejha di. Kompli triesqa lejn Kamuna. Ehm, daħlet sew lejn fuq Kamuna, u li qisna qed nitkellmu aħniex qed nitkellmu xi għoli stratosferiku, ta' forsi nitkellmu għoli ta' 200 metru mill-art, 300 metru mill-art. Bħala għoli mill-art, mhux bot mill-art, għoli mill-art. Daħlet fuq Kamuna, Daret dawra ċirku, qis għamlet forma ta' ċirku fuq kemuna. Ħin minnhom inqasmet fi tnej, f'ġiex sħabiet iżgħar. L-istess daw daru mifrudin minn xulxin, imma daru fuq kemuna wkoll, reġgħu ngħaqdu f'ħaġa waħda u niżlet. U Meta li kieku kont waħdi kont nibda niddubita dak li rajt, imma meta kelli nsieħbi ħdejja hekk u qed naraw l-istess ħaġa bqajna ċċassati, jiġifieri u rajna l-istess ħaġa jiġifieri rajniha ġejja, rajniha b'dan il-moviment qisu flapping, u mbagħad all of a sudden infirdet, reġgħet ingħaqdet, u mbagħad niżlet. Qatt mela la jien min noħlom u laqqas hu mhu joħlom, kellna l-konferma ta' xulxin, fimt? Jiġifieri mhux xi ħaġa U wara x'ġara wara li niżlet? Wara li niżlet xejn assolutament. Sparixxiet.
U niżlet letteralment saħbit wara t-torri ta' Kamuna meta niżlet. Ma baqgħetx kienet line of sight mat-torri mat-torri ta' Kamuna. Jiġifieri wara t-torri ta' Kamuna line of sight meta rajniha tinżel u ma rajnihiex iktar imbagħad. Imma din din il-ħaġa ma damitx jiġifieri Fraction ta' sekonda qed ngħidu di għad-damme tad-dejja. Minimu għaxar sekondi, maximum ħmistax-il sekonda. Mhux xajta, eh? Minn xħin rajniha, sa xħin sperixxiet, da kien fenomenu li dam għaddej bej għaxra u ħmistax-il sekonda. Mela bħala speed tal. Ma kienx, le, ma kienx, le, ma kienx mgħaġġel laqqas. Ma kienx mgħaġġel laqqas.
Ma kienx mgħaġġel laqqas.
Bħal meta qisek qed tara Ejja kif ħanaqbad inġiblek eżempju, bħal meta tipparaguna ħelikopter, taf kif itir ħelikopter, timmaġina qiegħed iċċirkjawha u qed tara ħelikopter itir fuq kemuna. Ħelikopter ma jtirx Mach 1. Ħelikopter għandu l-veloċità tiegħu, veloċità moderata, mhux veloċità li qed itir veloċità għolja ħelikopter. Isek qed tara ħelikopter qed itir b'veloċità moderata, tipo Qed ifittex jew qed jiskawtja, hekk. U bħala, bħala kulur tal, tal-isħaba? Sħaba, sħaba bajda, sħaba bajda, sħaba bajda, sħaba bajda tal-bnazzi propju. Tal-bnazzi. Sħaba bajda tal-bnazzi. L-unika ħaġa li kellha, li ġibdililna l-att, lili personali laqtitni, għax rajtha tagħmel dal-moviment qisu flapping. U bħala forma tonda kienet, ċirkolari? Tonda,
ovali mhux sferika, ovali mhux sferika u flattened. l-ewwel verżjoni li rajt tagħha, għax imbagħad meta nfirdet, meta nfirdet f'biċċtej, kienet iktar sferika milli ovali, il-biċċtej iż-żgħar kienu sferiċi mhux ovali, mbagħad meta reġgħet ingħaqdet, ma baqgħetx ovali laqqas imma baqgħet sferika, ġiet aktar undefined. Meta niżlet l-isfel. Taf li m'ilux bagħtlek video tal tal-Amerikan li li releasjaw l-Amerika fejn F-16 għaddej u jinfetaħ portal hekk. Mhux dak it-tip hekk. Ifhimni, ħa nkun onest miegħek, dak ma kkonvinċienix bħala video ġenwin. Ħa nkun onest miegħek. Taf li jien xettiku. Naf li int xettiku, ejwa. Ma kkonvinċienix bħala video ġenwin dak. Imma kultant ikun hemm xi ħaġa.
Li tispikka u tolqtok. Ħa ngħidlek, ħa ngħidlek, li kieku jkolli, li kieku jkolli nagħtik deskrizzjoni li tqarreb xi ħaġa li kienet released speċjalment f, in the recent past fil-media, meta jġibu, jixbħu ħafna bħala definition, jixbħu b'ħafna definition bħal meta jġibu l-footages, ta' Tic Tacs ikunu blurred. Tafha xiex qed ngħidlek it-Tic Tac crafts. Qisha Tic Tac craft blurred meta meta nfirdu għax il-bqija kienet differenti. Meta nfirdu f'biċ tei. Biċ tei. Kienet hekk. Kienet sferika.
Sferiċi għall-aħħar. Sferiċi. Ne, issa di domanda li nsaqsi il kulħadd formali, wara dak l-avveniment kellek xi tip ta' paranormal ieħor jew hekk? Mill-eta, ġrawli ħafna affarijiet strambi ma ma naħsibx li għandhom x'jaqsmu. Għax nipprova nara jekk ikunx hemm correlation ma. Le, le, le, wara, wara, wara, wara dak l-episodju ma kienx hemm, ma reġax kien hemm episodji oħra. Le tista tera la tonta le assolutament le. Nirringrazzjak ħafna mela talli lqajt l-istedina u għoġbok ittini dil interview. Grazzi lilek. nirringrazzjak tal-irqajt l-istedina tiegħi għallum. Għandi pjaċir.
Inti t-tieni wieħed fuq is-sajt u l-baħar. Tista' tina daqsxej background żgħirek dwarek. Mela jiena bniedem inħobb nistat ħafna.
Ilni nistat minn meta kont tifel tista' tgħid, minn meta qbadt nimxi. U xi xahar u nofs ilu ħriġna nistadu jien u ħija. Qisu kienu xi ħdax u nofs ta' billejl. U aħna l-ħerġin, ma konniex għaddejn għaddejn bis-saħħa x'pret li tkun ħiereġ fil-glam, li tkun għaddej bil-fors bil-mod. Ehm, wasanna qisu fej Burzebbuġa, kważi fej il-Freeport. U ħejja qalli Oqgħod attentu xa hemmhekk hemm xi dawl. Ma mhux ikun hemm xi xi buwaddas jew hekk jiena ħarist. Naqqast ovvjament. Rajt jekk nara xi eh, markaturi ta' xi buwaddas. Dajjes ma kien hemmx. U kif wasalt qrib dan id-dawl, ħares lejħi jitlu. X'inhu minn dan dawl?
U dak il-ħin hekk ma bżajtx hekk. Dak il-ħin tipo ifriżajt għax qed mela dajver mhuwiex dajes mawx x'jista' jkun. Meta tgħidli eh, markatura, markatura x'inhi eża? Markatura hija minn ikun dilettant tas-sajt mingħajr Fish Finder ma jaħdimx issa Fish Finder xogħol huwa jimmarkalek xem taħt id-dajsa. Sewa? Kemm huwa accurate?
99.9% accurate. Da ġifieri klamar taraħ. Ġifieri avvanzat. Ħafna iva, ħafna. U kif wasalt magħha, it-tawalt li l-unit u marki ma kien hemm xejn. U bħala kulur hekk kif kien id-dawl bħala?
Bħala kulur bright white. Jisek qed tara kif għana bat Floodlight.
Floodlight mawx għalik, eżatt. Dak id-dawl qawwi hekk. U kienet miexja wieqfa stationary. Kienet wieqfa.
U stajt tara eżattament hekk bħala forma jew xi ħaġa? Bħala forma tonda kienet. Eh, li nistajlek kienet kien fiha fuq għajnejja erba' piedi b'erba' piedi wisa. Wisa.
Kbir, mhix la kbira u laqas żejra ġifieri. Eżatt.
Ehm, ħaġa oħra, di domanda li nsaqsi lil kulħadd. Kellek xi esperjenza paranormali wara dik jew qabel? Le, le ma kellix. Qabel ma kellek xi esperjenza ta' UFOs jew? Eh, kelli iwa. Ehm, kelli in my early 20s, forsi kelli 21, 22. Qed tinsemmu kemm?
Għallum il-ġurnata għandi 35, ġifieri Ilu naqaw mux ħazin. 13. 13 sena, 14 sena. Dakka niftakar li kien is-sibt, kien il-ġurnata sajfija, sħab xej, tista' naħseb. U ċempil ħabib tiegħi qalli tita' morru sal-fiddin, morru nisparaw ġixtiri. Il-fiddin.
Il-fiddin jagħmel mar-rabat. Mar-rabat hija? Isu bej ir-rabat u u il-baħrija. Bej rabat u baħrija. Fem dak il-wiet iż-żejr. Eżatt, ta' finti kif tinżilek hemmhekk. U insomma wasalna U ntfajna bil-qeda. U qed inħares lej is-sema. U rajt xi ħaġa qed. Tibdiet minn tikka żgħira. Mixxej. Mixxej, issa forsi biex tifimni aħjar, qatt rajt ehm, pop popcorn, ma ta' tifaħħa fil-microwave, kif kif jiġri jekk tibda tikber tikber eżatt. L-istess ħaġa. Kibret hekk Wafqet, kibret ċertu sajz wafqet u ħarġu tlet oġġetti minn minn ġenin il-sħaba. Kellhom xi dawl jew suwed. Isa kettara, ħani, isa kettara stilla fid-dlam. Stilla fid-dlam. Kienu brajtek waqt waqt il-ġurnata. Ħarġu u il-movimenti li bdew jagħmlu l-ebda aircraft Human made. Ma. Ma tiċċaqla hekk. Ħabba nerxja.
Ġex daw jagħmlu figures of eight u ġifieri l-speed inkredibbli. Għamlu forsi dawk l-10 minuti jekk kummedjaw daħlu fl-isħaba u sħaba reġet ix-xrinkjat u ġiet fix-xej u rasek, sparixxa kollox. Tħares lej sieħbi jekk int ħrajt mgħallime. Għalla qas niflaħ nitkellem. U
bħala wara kellek xi attività pereżempju jinnaf poltergeist jew. Xejn. La xejn. Li domanda dejjem insaqsi għax. La.
Ġiri kun hemm connection mal-fenomenu. Li naf
minn dik il-ġurnata bdejt nemmen f'ċertu affarijiet. Ġifieri l-belief tiegħek huma li jeżistu dawn? Jeżistu mija fil-mija.
Żgur. Taħseb li ġej minn pjaneta oħra jew?
Jiena nemmen li ġej minn pjaneta oħra u nemmen ukoll li qegħdin magħna wkoll. Issa tgħidli qegħdin magħna wkoll f'liema sens. Jiena nemmen li hemm xi bażi taħt il-baħar L-aktar baħar fond li bniedem għodu ma wasalx hemm li huwa seven miles deep. U dawn hemm li għandhom it-teknoloġija biżżejjed biex jinżlu f'dak il-fond. Ifhem, kien hemm diversi rapporti tal-Amerikani fejn jgħidu li raw l-USOs, unidentified submerged object, jiġifieri da bħalma nħolqot il-ħajja fuq l-art jaf inħolqot il-ħajja intelliġenti. Ekku.
Taħt l-ilma u kollu. Ġifiri, expansion ta' natura ta' fej. Mozgu.
Memx limit. Eżatt.
Natura dejjem tikberu. Dejjem tikberu tovolvi. Nirringrazzjak tal-għajt l-istedina u grazzi tal-istoria vera interessanti. Thank you tal-ħin tijak.